ווי דער אייבערשטער נעמט אן תשובה פון א מענטש, היינט איז זייער א גרויסע טאג, בפרט פאר תלמידי היכל הקודש, פאר די גאנצע וועלט, אבער נישט נישט יעדער וויל עס זאגן, אבער אונז קען מיר עס זאגן, היינט, מיר האט עס געציילט ספירה, קום אריין כ א אלף אייר, היינט איז די יום הולדת פון מהרש, דאס איז א גרויסע טאג פאר אונז, שנת תשנ ק, כ א אלף אייר, פונקט אכציג יאר צוריק, איז אראפגעקומען מהרש'ס נשמה אויף די וועלט. און יעדער איינער ביי זיך ווייסט וואס אונז האבן זוכה געווען, וואס וואס מען האט זוכה געווען פון דעם צדיק, א צדיק וואס האט זיך מוסר נפש געווען, וואס ער האט מיר אלס געגעבן, קענט איך נישט אויסרעכענען וויפיל קען מען דאנקען דעם אייבערשטן יעדע פרט ופרט ופרט ופרט וואס אונז האבן זוכה געווען, אבער מ'וועט רעדן פון א קליינעם נקודה וואס איז גוטע חיזוק וואס מהרש א ברענגט אין אשר בנחל, מהרש א שרייבט, לא בחינם, נישט אומזיסט, בין איך געבוירן געווארן כ א אייר אין די ספירה פון חסד שביסוד, מען ציילט דיך יעצט זיבן וואכן ביז די הייליגע יום טוב שביעות, איז דא איינגעטיילט אין זיבן זיבן ספירות, איך וועל נישט רעדן קיין קבלה ווייל איך אליינס בין זייער ווייט פון דעם, איך קען די אנדערע קבלה פון רעדן צום אייבערשטן, א יונגערמאן האט מיר פארציילט ער איז געגאנגען פרעגן מהרא ש אפשר קען מען מאכן א פרייוועט שיעור פאר די בני עליה פאר קבלה וואס פארשטייען קבלה. האט מיך קענטיך א שיעור איינמאל א וואך אין קבלה, יענער האט מיר יענער נישט פארשטאנען, וואס הייסט אפשר קען איך קומען אן אן דאנערשטאג נאכט רעד איך קבלה, דער אינגערמאן האט מיר סופער געזאגט אז דאס איז קבלה ביי מהרש ל, געוואלט אפשר קען מהרש ל אביסל מסביר זיין וויאזוי די שמות ארבעטן און די פיר שמות, דאס איז קבלה, מ'רעדט אויס א מענטש זאלסט וויסן, לעב מיטן אייבערשטן, רעד צו די אייבערשטער, לערן אביסל תורה, טו די הייליגע מצוות, אבער וויפיל מען פארשטייט איז אביסעלע, ס'איז איינגעטיילט אין זיבן ספירות, דא מידת החסד, נאך איז דא מידת הגבירה, און אין תנא דבי אליהו הייבט, אין תנא דבי פסח אליהו, תקיני זוהר, ספר תקיני זוהר, סוף הקדמה, פסח אליהו, ברענגט ער דארט אראפ די זיבן ספירות, חסד איז אזוי ווי, ביים אייבערשטן איז נישטא קיין קיין דמות, ביים אייבערשטן איז נישטא קיין גוף, ס'אזוי ווי די רעכטע האנט, נישט חס ושלום זאל איינער טראכטן אז ס'איז דא עפעס א דמות, אזוי ווי, כביכול, כביכול מיינט אזוי ווי. אזוי ווי די רעכטע האנט, און גביר איז אזוי ווי די לינקע האנט, און תפארת איז די גוף, און נצח הוד איז אזוי ווי די צוויי פיס, און יסוד, דאס איז ברית קודש, און מלכות, מלכות פ, איז, האסטו די זיבן ספירות, חסד, גבורה, תפארת, און יעדע ספירה איז זיך קאלער פון א אנדערע ספירה, איז מרן שליט א, לא בחינם אז מיין נשמה איז אראפגעקומען אין דעם טאג פון חסד שביסוד, איך בין מגלה די חסד די רחמנות פון די אייבערשטער חסד דאס איז די גוטס די גענאד די גענאדע פאר די אלע וואס זענען נעבעך אראפגעפאלן אין מידת היסוד דאס איז מהרש איז געווען גאנצע לעבן נאר חיזוק חיזוק נאכאמאל א מענטש זאל וויסן אפילו די פאלסט אראפ און אפילו די פאלסט נאכאמאל אראפ און אפילו די פאלסט נאכאמאל אראפ זאלסטו וויסן דער אייבערשטער האט דיך נאך אלץ ליב, דער אייבערשטער האט נאך אלץ רחמנות אויף דיר, דער אייבערשטער ווארט נאך אלץ זאלסט צוריק קומען צו אים, אפילו דו קוקסט דיך אן ווי דער גרעסטער שייגעץ, דו ווייסט ווער איך בין, דו ווייסט וואס איך האב אלץ געטון, דו ווייסט, דו ווילסט נישט וויסן צו וועם דו רעדסט, זאלסט וויסן חסד שביסוד, חסד שביסוד, דער אייבערשטער ווארט אויף דיר, דער אייבערשטער וויל זאלסט צוריק קומען, דער אייבערשטער וויל זאלסט תשובה טון, אז דו וועסט נעמען די עצה פון נישט באדערט דאס, דו וועסט גיין אין א ווינקעלע און דו וועסט זאגן רבונו של עולם איך וויל זיין גוט און איך וויל זיין ערליך, ס'גייט מיר נישט, איך פיל מיך אזוי שלעכט און איך פיל אזוי באפאטשט און יעדן טאג זאג איך די זעלבע ווערטער נאכאמאל און יעדן טאג מיין איך עס. אמת'דיג אבער ס'איז עפעס נישט אמת'דיג איך ווייס נישט יעדן טאג פאל איך נאכאמאל וואס זאל איך טון זאלסטו וויסן דער אייבערשטער איז דער מוחל דיינע עבירות דער אייבערשטער נעמט דיך אן דער אייבערשטער האט דיך ליב מהראש ברענגט אריין שבנחל אז ס'דא א מלאך א מלאך נורא וואס הייסט עזריאל סתם אזוי זאגט מען נישט ארויס קיין שמות פון מלאכים אבער א נאמען פון א וואס האבן אויך מענטשן נעמען. א מלאך עזריאל וואס ער איז ממונה אויף אלע בחורים וואס פאלן נעבעך איבער גמ' הברית און אויף אלע אינגעלייט וואס האבן זיך א אינגערמאן איז אויך ביטער א אינגערמאן א אינגערמאן האט חתונה ווען ער איז זויבער איז אים גרינג נאכדעם אבער אז ער האט אנגעפאנגען זיך שוין צוגעוואוינט ס'איז ביטער ס'איז שווער ארויסצוגיין ס'גייט נישט אין איין מינוט ס'גייט שווער שווער שווער די מהלך איז ממילא אז ווען די אלע וואס פאלן נעבעך אראפ אין פגם הביז אז זיי גייען צום אייבערשטן און זיי בעטן דעם אייבערשטן, באשעפער איך וויל זיין גוט, באשעפער איך וויל זיין וואויל, וואס וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, זאג מיר וואס זאל איך טון, פשוט'ע ווערטער, נעמט ער די אלע תפילות און ער טראגט עס ארויף אויבן, און אמאל אריין צום ארוש פרעגן, ווי זעט מען פון דעם מהלך, נישט אז איך בין עפעס אזא בקי אין שמות המלכים, אבער. משה האט זיך ארויסגעדרייט, אבער שוין נאכדעם פארשטאנען אז דאס זענען די זעלבע ווערטער פון מהרשא'ס נאמען. עזריאל, אליעזר, קוקסט אויף די קאמיי, זעסטו? ניין, איך האב געפרעגט מענטשן וואס קענען שמות המלכים, עפעס א נאמען פון א מלאך וואס איז געשטעלט אויף מענטשן וואס פאלן נעבעך אראפ און זיי ווילן נישט זיין שלעכט און זיי זאגן פאר די אייבערשטער זיי ווילן זיין גוט, און ער טראגט ארויף די תפילות און ער מאכט פון דעם אזאנע קרוין אין אויבן, ווי זעט מען די מהלך? דאס איז מוהרא ש וואס מוהרא ש האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידישע קינדער זאלן זיין הייליג, און ער האט געוויזן די חסד שביסוד, זאלסט וויסן דער אייבערשטער האט דיך נאך ליב, דער אייבערשטער האט נאך אלץ רחמנות אויף דיר, און עס איז נישט אמת וויאזוי דו קוקסט דיך אן, דער אייבערשטער קוקט דיך נישט אן אזוי ווי דו קוקסט דיך אן, דער מענטש אליינס.